Siziň durmuşa geçirýän asylly işleriňiz netijesinde Türkmenistanyň gadymy ýadygärlikleriniň, şo sanda Margiana arheologik ekspedisiýasynyň işleýän ýeri bolan Goňurdepäň dünýä ýüzündäki şöhraty barha belende galýar. Men ekspedisiýamyzyň ýazky meýdan işleriniň örän netijeli bolandygyny uly guwanç bilen habar berýän. Mälim bolşy ýaly, biziň ekspedisiýamyzyň hatarynda indi üç ýyl bäri Berliniň arheologik institutynyň professory Browka işleýär. Şu möwsümde biz ýadygärligiň demirgazyk tarapynda täsin binagärlik toplumyny, türkmen halkynyň gadymy çeperçilik ussatlygynyň netijelerini jikme-jik öwrendik. Altyndan, kümüşden, bürünçden ýasalan köp sanly tapyndylary, toýun şekillerini özünde jemleýän gymmatlyklaryň içinde üç sanysy has-da ünsüňi özüne çekýär. Saýgagyň keşbini janlandyrýan altyn şekiljik barada aýdaýyn. Oň göwrümi bary-ýogy dört santimetr töweregi bolup, ol Marigiananyň gadymy sungatynda şu görnüşli jandaryň ilkinji gezek gabat gelýänligidir. Şekiliň ýüz tarapy altyndan bolup, oň arka tarapy kümüşden edilipdir. Mundan başga-da şekilde püwrize daşyndan edilen goşmaça şekil goýlupdyr. Tapynlaň arasynda özüne çekiji şekilleň birem oturan maýmynjygyň şekildir. Ol örän ussatlyk bilen ýerine ýetirilipdir. Margianada maýmynyň şekili janlandyrylan heýkeliň ozal duş gelmändigini bellemelidir. Muň özi şeýle şekildäki ilkinji tapyndy bolup, ol piliň süňkünden ýasalypdyr hem-de Hind derýasynyň jülgesindäki halklar bilen işjeň söwda gatnaşyklarynyň bolandygyny aňladýar. Indiki bir tapyndy tegelek görnüşli bürünçden edilen möhür bolup, şeýle möhürler Marguş ýurdunyň medeniýetiniň häsiýetli aýratynlyklarynyň biridir. Beýi tapyndylary dünýäniň köp ýurtlarynyň alymlary öwrenýärler. Möhürler tegelek we dörtburç, geometrik şekilde hem-de ösümlikleň görnüşi bilen bezelen bolup bilýärler. Olaryň köpüsinde şiriň, ýylanyň, içýanyň, tekäň we beýlekileň şekilleri ýa-da gülälegiň, çigildemiň şekilleri janlandyrylýar. Şeýle-de gadymy ertekilerdäki hyýaly jandarlar, ýagny guş kelleli adamlar, ganatly jandarlar we şoňa meňzeşler şekillendirilýär. Ýeri gelende aýtsak, şuň ýaly şekilleň üsti bilen alymlar gadymy Marguş ýurdunyň ilatynyň dünýägaraýşyna, olaryň sežde eden zatlaryna we dini ygtykadyna göz ýetirýärler. Bu ýerde täze tapylan möhür has-da täsindir. Oň üst tarapy merkezden çar tarapa uzaýan dört sany sekizburçlukdan ybaratdyr. Onuň garaşsyzda Türkmenistanyň Döwlet tugrasynyň şekilini ýatladýandygy has-da täsindir. Möhrüň ýokarky gatlagynyň ähli şekilleriniň doly derejede saklanandygy gadymy Maruş ýurdunyň ussatlarynyň ajaýyp işlerine göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Beýemehriň Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň milli döwlet nyşanlaryna has takygy, tugrasyna meňzeşdigini ýene bir ýola ýatlaýan. Çuňňur hormatlanýan Gurbanguly Mälikgulyç! Sizi ýetip gelýän Ylymlar güni bilen tüýs ýürekden gutlamaga we Size hem-de tutuş türkmen halkyna bi şanly baýramçylyk mynasybetli şu üç sany täze tapyndyny, bize gadymyýetden gelen uly bolmadyk sowgady gowşurmaga rugsat ediň! Biz siziň türkmen halkynyň baý taryhy mirasyny öwrenmek, olary gorap saklamak boýunça tagallalaryňyzyň geljek nesiller tarapyndan ýokary baha beriljekdigine ynanýas. Türkmen topragynyň gadymy halkynyň beýik medeniýetinden şaýatlyk edýän täze bahasyz tapyndylaň dünýä ylymyna uly goşant boljakdygy gürrüňsizdir. Wiktor Sarenidi, arheolog, taryh ylymlarynyň doktory. Döwlet Baştutanymyza ýüzbe-ýüz duşuşyk üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirmek bilen myhman Bütindünýä bankynyň dünýä giňişliginde jogapkärli we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ykrar edilen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy hem-de milli Liderimiziň Aşgabatda açylýan sebitleýin we ählumumy ölçeglerde durnukly ykdysady ösüşiň möhüm meselelerine bagyşlanan halkara çäresiniň geçirilmegi hakyndaky başlangyjynyň öz wagtynda öňe sürlendigini we aýratyn wajyp ähmiýete eýedigini belledi. Hormatly Prezidentimiz ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň we rowaçlygyň maksatlaryna laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlyk ugruna eýermek bilen, Türkmenistan häzirki zamanyň derwaýys meseleleriniň çözgüdini tapmakda işjeň orny eýeleýär we bu ugurda anyk hem-de yzygiderli çäreleri durmuşa geçirýär diýip belledi. Şu jähtden dünýä ykdysadyýetiniň globallaşmagynyň meselelerine bagyşlanan wajyp halkara maslahatyň ähmiýetini bellemek bilen, Myhman wekilçilikli duşuşygyň türkmen paýtagtynda geçirilmegi Türkmenistana uly hormat goýulýandygynyň, halkara hyzmatdaşlygyna türkmen Lideriniň ýöredýän açyklyk syýasatynyň ykrar edilýändiginiň, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ägirt uly ykdysady kuwwata eýe bolan Türkmenistana barha artýan gyzyklanmasynyň subutnamasydyr diýip nygtady. Şunuň bilen baglylykda, jenap Filipp Leuweru hormatly Prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň, şol sanda beýleki abraýly halkara guramalaryň düzüminde geçirilýän maslahatlarda durmuş ulgamynyň ähli ugurlary boýunça, hususan-da, ekologiýa ýagdaýyny has-da sagdynlaşdyrmak babatda öňe sürýän oňyn başlangyçlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolýandygyny belledi. Myhmanyň aýdyşy ýaly, şuň ýaly asylly başlangyçlaryň we netijeli teklipleriň umumadamzat durmuşynyň abadançylygyna gönükdirilýändigi has-da bellärliklidir. Türkmenistanyň ykdysady görkezileriniň sazlaşykly ösýändigini, ýurduň ägirt uly tebigy serişdeler mümkinçiliklerini nazara alanyňda bolsa, siziň ýurduňyz bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän döwletleriň Düzümleriň we iri kompaniýalaryň sanynyň artýandygy kanuny laýyklykdyr diýip, myhman nygtady. Milli Liderimiz biziň ýurdumyzyň iri halkara maliýe guramalary, şol sanda bilelikdäki işiň netijesinde oňyn tejribe toplan Bütindünýä banky bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge meýillidigini tassyklap, özara peýdaly we uzakmöhletleýin esasda ýola goýulýan işjeň gatnaşyklaryň ykdysady ösüşiň kepilligini belledi. Döwlet Baştutanymyz we myhman duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça işjeň pikir alyşdylar hem-de Türkmenistanda amala aşyrylýan giň möçberli durmuş-ykdysady özgertmeleriň jähtinden uzak geljegi nazarlaýan netijeli gatnaşyklary nazara almak bilen, hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Jenap Filipp Leewerunyň belleýşi ýaly, Bütindünýä banky milli ykdysadyýeti diwersikasiýalaşdyrmak, bank-maliýe düzümini döwrebaplaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň durmuşa geçirýän strategiýasyny doly goldaýar we ýurduň ösüşiň täze öňdäki hatarlaryna çykmagyna gönükdirilen meýillerine hemmetaraplaýyn ýardam bermäge taýýardyr. Şeýle-de ählumumy häsiýetdäki möhüm ykdysady meseleleň deňeçer çözgüdiniň işlenip taýýarlanmagyny şertlendirýän we netijeli pikir alyşmalar üçin açyk binýat bolup hyzmat etjek halkara maslahatynyň gün tertibiniň meseleleri şu duşuşygyň dowamynda özara söhbetdeşligiň özenini düzdi. Jenap Filip Le Weru Aşgabat maslahatynyň ählumumy abadançylygyň hatyrasyna ýola goýulýan netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek işine oňyn itergi berjekdigine, dünýäniň ykdysady, maliýe ulgamyndaky ýagdaýlaryň ara alnyp maslahatlaşylmagy bilen bir hatarda, Türkmenistanyň maýa goýum syýasatynyň dünýäniň ykdysady ösüşine täsiri babatda oňyn tejribesiniň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan işjeň öwreniljekdigine ynam bildirdi. Döwlet Baştutanymyz we myhman hoşlaşanlaryna Türkmenistanyň hem-de Bütindünýä bankynyň arasyndaky özara peýdaly hyzmatdaşlygyň, şol sanda täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek babatda ýola goýulýan gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy hem-de giňeldilmegi barada aýtdylar. Duşuşykdan soň myhman habarçylarymyza şeýle gürrüň berdi. Well I just met the with the president. Biziň, Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti bilen örän netijeli duşuşygymyz boldy. Oň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň dürli meseleleri boýunça pikir alyşdyk. Meniň Türkmenistana saparymyň baş maksady maslahata gatnaşmakdan ybarat boldy. Bu maslahatyň öz wagtynda geçirilýän çäredigini bellemeli. Oň barşynda biz dünýäde ählumumy maliýe bazarynyň we durnukly ösüşiň meselelerini ara alyp maslahatlaşarys. Biz Türkmenistan bilen ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň yzygiderli häsiýete eýe bolmagy ugrunda tagallamyzy gaýgyrmarys. Türkmenistanyň hökümeti bilen ýakyn ýyllarda ýola goýýan hyzmatdaşlygymyzy giňeltmek üçin Anyk meýilnamalar kesgitlendi. Biz Türkmenistanyň ykdysadyýeti diwersifikasiýa etmek baradaky maksatnamasyny doly goldaýarys we geljekde onuň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ugrunda ähli tagallamyzy gaýgyrmarys. Sag boluň!